wodi dwuma ma asanteman ne ghana man ne wiase aman nyinaa okay okay eh, ɛna ade no nso yɛ ade bi a wonom a ebustu wo fitness in god ɛma kyɛ sɛ wapɔm sisi wo ho so ɛma wotumi ɛyɛ deɛ ɛsɛ nipa biara tumi yɛ dɛ ɛyɛ ah, fitness in god Asɛ kyerɛ sɛn?
Apɔmuden a ahotɔsoɔ wɔ mu ɛna yɛfrɛ no fitness in God. Okay.
Ah, fitness in, in God. God. Okay. Wɔadi kan ɛɛ wɔaberanteɛ ɛɛ yi adɔmboakye. ɛɛ a na ɔso taa ne kyɛm ne nya nukes ɛyi no owini election no. by the great of god meda yes. nyame ase paa ok deɛ di nkan no mepatwɔ ma memfa aseda ma deɛ ɔbɔɔ me mhm. ɔtumfoɔ na na nyankopɔn na nsɛ nyame nko a nka manhyia ɔbɔ adeɛ anka mekɔe I love sickness ho mfa o ɛyɛ serious sickness ɛpie baako pɛ
na doctors no

ɛyɛ duru baabi a yare ɛyɛ ma osua sua hunu bebrebe because yare a ɛte sɛ deɛ wawu pɛpɛɛpɛ nipa wopɛ sɛ wuwu no ayie ba yare na hwɛ ɛma a wɔn flɛ me no masa me girlfriend sa wɔn flɛ me asa nipa ho atɔ no o wo yare a ɛboa wo paa ma wohu sɛ wuwu yɛ a hwɛ nkoa yi ase deɛ ɛbɛyɛ ni Deɛ ɔde mutuo ba mutuo ne nkateɛ katkwae papa bi local food deɛ ɔde fried rice and chicken deɛ ɔde beef and sauce fried rice beef beef and sauce beef and eh, sauce beef and eh. beef and sauce fried rice wote aseɛ mehyɛ sɛ beef and sauce fried rice beef and sauce menka sɛ sauce sauce yɛde hyeɛ nan mesi beef and sauce. beef and.
sauce fried rice. okay okay.
deɛ ɔde ba de ba emu tuo wura no nso de ba yi. o bɛ ti si mu olu ba.
fufuo no ya fufuo no ya adwini wura no fufuo no ya adwini wura no ɔno nso de ba yi na deɛ na bunabunu wɔm ɛnwa aduane emule kɔtɔ.
aduane a wo bɛ wo wo yare a wo bɛ di. mi yare yɛ no ɛnna kyɛ sɛ mi wu yɛ ahwɛ nkama yi ase hwɛ lai.

ah masa wait a minute oh how you the trust macho me yare yɛ na mu nsɛ sɛ ma apɛ me papa ɛmɛma wɔn baayɛ ɛyɛ mako mako mɛma wɔn baayɛ bɛhwɛ me ɛne wɔn wɔn send me text messages now da he ah now wait na me da one of the decent dynamic private hospital bi ɛni ghana ha ɛsrɛ wo okay baabi a ɛwɔ no ɛwɔ michigan nti hɔnom de abunabunu ne ayi ne nyinaa ae sɛ yɛ transfer ne apakagyi ɛyɛ wɔ biribi ɛfrɛ wɔ african market okay ɛwɔ amanane yes mm. yɛ pakagyi ne ayɛ ama me oh okay abɛnkwan nyinaa bi bae deɛ mo mo mo frɛ no deɛ deɛ me deɛ me ni bi da na no nso kora ma ni but abetia ne abɛkwan mm. ɛna wɔdwane ne mire, ɛno nso bi bae. Na sɛ na ɛnyɛ yare na na yare na kɔm na ɛde wo. Ɛkɔm na na ɛde wɔn. Dɔkta akyerɛ sɛ me yare no wote studio wɛ sɛ ɛkɔm na ɛde wɔn what you talking about. Na ɛde ɛfɛ mi ɛkɔm adem da na nɛ me ba Ghanafoɔ ba papapapapa. Ade wɔn mi Ghanafoɔ. Me mi ti wɔn squarely in social media. Oh. I'm telling to you. Hey hey. Wọ́n yà wọ́n yà akwalaa.

wa mo bla yi na ho akɔkyere wa mo ɛyɛ fɛ o o ayi ɛnyɛ ma yi na ɛfɛ kasa me ho ɔfɛ me yɛ decent nyɛ ma yi na ɛfɛ deɛ ne ɛyɛ yi ɛne rebound ne ɛyɛ ɛnyɛ me rebound masa me yɛ decent customized decent pillar of person mani abele ɛyɛ okay yɛse
mpanimfoɔ se edua ɛnyɛ wɔ a ɛbɛwɔ wo no yɛntwa so o yɛtu ne hini ne nyinaa firi aseɛ ne yɛakɔpɛ baabi koraa to atwene mm. yɛse adeɛ bi ne nam social media video bi sɛ before no ne yɛse meyɛ old taxi driver what do you talking about stand of bitch me na me tia na me ka dabi dabi dabi saa yi no sɛ me gyi taxi da in my life na mi mi nfu bi da kura ni ma bɛ twi bi. ok mami ẹ ẹ ẹ adi ẹ tó bá se. asa asa ẹ ẹ adi ẹ video bi wà ha video bi wà ha.

Ah, ah, na sɛ wode ɛwa wɔ no. Hwan na ɛyɛ ɔno a akɔyɛ ɔte kaa yi mu yɛ sɛ ne spurs ma ba ama spurs da moma so da. Wei nyɛ wa.
Na dɛ mefiri na yi mali. Wei wo se nyɛ wa. Masa meka mpapa nan hwan na ɛyɛ wei wei wei kura bɔ yi kura mi sa nanta hwɛ deɛ ɔkyɛkyɛ. Masa mani abene na me me me kasa. Wei nipa yi kura mi so adɔ adɔ adɔ adɔ ahwehwɛ ne nsɛ ne hyɛ. Na wei ne sɛ waa.
Masa nyamia hwɛ nipa ne face na ɔde tia mi hwɛ o video wei. Video wei nyɛ wa. Me ka mpapa nan. Okay o deɛ ɛyi ɛgya yɛn san start bi mi ha. Asa tie tie tie. Hwɛ mi personality ɛne mi demeanor ɛne mi posture ne mi wisdom a mi mi de tia. Wei nyɛ wa.
Masa ɛyɛ fake. Wei yɛ me a, hwɛ video no ase. Director bɛn na directee a ne din wɔ hɔ? Hwɛ video no a obi ayɛ kankama video wei. Masa, nnipa wonyini wɔ nimdeɛ mu ne sika mu no, na wonya suahunu. Okay.
Obi betumi akɔyɛ adopted ayi bi. Ɔbɛyɛ dɛn?
Adopted video bi sei. Mm-hmm.

ɛna me se ɛwa I swear heaven and earth sɛ ɛyɛ totally lie a me se hwan na directee yɛ wo se ɛyɛ video hwan na directee yɛ. Ɛyɛ movie bi a ɛsɛ wokɔ yɛe. Me nkɔ yɛ movie me at my age at my personality and at my demeanor with the wisdom me nkɔ yɛ sini deɛ asɛm na akeka ka ne saa ne sini na sinifoɔ mo Ghana ha nyina ɔm sika yɛ sɛe sinifoɔ hwan na mɛtima ayi employ sinifoɔ mako mako mako 4 million in Ghana.

Na sɛ am feel sɛ m'ani gye ho a it's always laughing. Ɔhwɛ deɛn?
Oh okay script the script. What you talking about the script?
Oh, Wonim okay. script tee me. Ma, ma asa aha ya na wokɔɔ yɛ o. Nke ni mu di ankyɛ bɛka sɛ bi akɔ baabi papa bi nya ha ya nye Christian service. Ɛyɛ one of the private universities. Uh-huh. Ɛha nti deɛ they are talking about the Oxford. Sɛ mi yɛ Christian service to aso. ah sɛ me to ayi ɛna ato aso kɔ he wokɔ argentina na de wommu ghana universities ana what we talking about we have some of the best university won sɛ wone sɛ nasɛ aka university was named the best university in west africa are you aware ɛna mpakyɛ ɔdeɛ na ɔmyɛɛ o sɛ na ɔmyɛɛ kaa ne ne kosofo la na ɛfrɛ ne boafoɔ no ɛno koraa ne engine ɔmo na ɛyɛɛ o ɛne sɛ nkakrakra nkakrakra da bɛn Asa na sɛ traffic light ɛwɔ wɔ yi o nyinaa. Masa mo traffic light yi kura nyɛ papa. Ebi wɔ hɔ yi yellow ni tim bɔ n'ani prɛprɛprɛprɛprɛ six hours. For what? Wei wokɔ China ɛyɛ kindergarten foɔ na ɛyɛ traffic light China kindergarten. Sɛ bɛ yɛ yɛ ka bɛ wɔn nso nɛdeɛ waka asɛm o the best investing in West Africa. Uh, yes. Adeɛ na wanka the best in, investing in North Africa in Africa kura no ka sɛ North nka bɛ ti deɛ o ti bɛ yɛ o. West Africa ma wo ba na me pɛ na mena kɔ school papa a mese West Africa University ah abla Oxford hɔ na ɔyi ɛyi deɛ na ɔyɛ campaign ma no sɛ ɔnko looks president o sponsor ano no ɔno no nyɛ West Africa ɛyi na no level of education yɛfɛ bi level wiase nsateɛ num ne nyinaa nyɛ pɛ wonim a meka kyerɛw ne pɛn me obi na nka yale yɛ a wowu sei na yale a me yale yɛ no nka ɛwo a we are dead Gadɛn.
We we have dead. We have dead.
Nkoa wu.
Ah, ni we have dead no. Ɔmɛ si nkoa wu.
Asa, nka never in ever so ɔbɛ survive in life da. Because sika ne nneɛma ewura mu. Nti video ne deɛ deɛ mi ka kyɛ mi viewers ɛne mi listeners ɛne mi public nkɔfoɔ mpɛm asɛm paa. Deɛ mpɛ sɛ mi ka kyerɛ mi sɛ kofi kankam video wei ɛyɛ liar video video a. Director din ngu aseɛ, producer din ngu aseɛ, me ara me nso me din ngu aseɛ, ɛyɛ typical liar video, okay, ɛyɛ there, bogus. There, there is another video ɛno nso de nam social media na ɛno nso wɔn a react on eh, ɛno nso. What? Eh, It's eh, me? Anasɛ mɛho eh, ɛyi eh, the girl Oliver said- Kahn versus Ɛgya Koo. Ɛhɛ. Oli- eh, Ɛgya ko- ɛ- ɛ- ɛ- ɛgya ko bɛyɛ ɛni, ah. Ɛ- ɛ- ɛ- ɛgya ko mu deɛ he menim ɛgya ko ɛgya ko mu deɛ he radio movie no Agya kɔ obi a movie wɔ Ghana ha. Ayi wagye din.
Minti ne din da. Ɛnna okay ɔna ɔne ne gyina hɔ no. Ɛnna mi kyɛ sɛ minti ne din da. Na wei wei wei ɛ. Eh.
Na nipa yi deɛ mo de ba yɛ no atadeɛ wei ara na ɛhyɛ no wei nso atadeɛ wei ara na nti nipa no nkyɛn gyi ne ho da. Ɛyi eh, nipa wɔyɛ nsa de wɔyɛ azan papa. Eh, nipa no nti okay fine. Nti ɔyɛ dɛ ɔyɛ n'anim te sɛ wɔ anaasɛ ɔsɛw. Ɛnyɛ n'anim no mi deɛ biribi saa sɛ obi ti bi. Ɛna yɛkɔ twa si obi body bi so. Na sɛ wo ti ne yɛtwa si so. Me body no ɛnyɛ me ti. O dɛ me ti aseɛ. Enipa ne nsɛ me.
Wei kura wohwɛ na ɔnsɛ Ghana ni wei nsɛ Ghana ni. Ɔsɛ deɛ ni. Akɔ ya ne ho ɛsɛ bɔ blɔki na ni blɔki na ni mu mu nso ɔwa. Wei yɛ Ghana ni. Ɛdɛ ɛdɛ. Hasa I'm telling to you saa video wei deɛ mi mi nim baabi efiri baayɛ a. Nka nipa korɔ nka ma me ma me lawyers a atwerɛ no this afternoon right now mepakyɛw Akuapem Polo abɛda m'ase. Oh okay.
Abɛda m'ase paa but me nso matu ne fo. Mm.
Eh, na me me ni ansa na no me o ka bi bi nche nwanom eh semi fo se na me ho se. An pacho di o ni se enye nwanom o semi fo. ka sɛ yɛn Muslimifoɔ, me mus me meka ho, ɛyɛ Ramadan kronkron yi a saa bobɔ o- obi a osuo ɔyare a obi a ɔyare a yɛbrɛ akradeɛ ne ayi ayi na sɛ woanyɛ fase a Mepa wokɛ sɛ ɔyare koraa wonyɛ fa ase no deɛ edi nkan wo- wo- woyare a wonyɛ na wo- woyare nso a wopɛ a wo ho tɔ wo a wobɛtumi ayɛ ahyɛ mu sɛ wompɛ nso a sɛ woyare a yɛwɔ sika bi a ɛsɛ wotua de kɔyɛ adɔeɛ so ɔda metwa na ɔmo ɔmo ni bi ɔmo yɛ mɔborɔfoɔ abɔ mpaeɛ ayɛ dɛ ama wo ɛwɔ twɛdi ampɔn na na nyankopɔn din mu okay. na deɛ ɛwɔ mu nie ramadan wei ɛhohoro nipa bɔne nyinaa okay.
ramadan wei na ɛbɛyi ghana musuo ɛde akɔ ama saa mo dum so dum so no a mo mo se aba no afiri yɛ so okay.
because ramadan wei no wo bɔne a woayɛ biaa bosome kronkron wei mu no, wo bɔne biaa woyɛ Ramadan yi wie a yɛawo wo foforɔ nti woadane abɔdeɛ foforɔ wɔ Otumfoɔ no ne Nyankopɔn din mu. Ok. Na mpɛn pii no deɛ meka nyinaa ne sɛ nnipa wote wiase a yɛayɛ forgiveness forgiveness.
Asɛ kyɛ sɛ. Yibi ma yibi ma yibi. Forgiveness. For yima ne forgiveness. Jama ne nka yibima.
Jama ne nka yibima ne yɛfrɛ no forgiveness. Na nyɛ noa no na wonto nso nte borɔfo anaa? Enti saa yɛwie adeɛ wei no ɛmo almost six thousand na makyɛ. Memfa nkɔ baabiara nso. Mede kɔkɔ children's homes ɛne orphanage homes no. ɛhɔ na mede kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyankopɔn bɛboa ama blessing after blessing ɛne me business nyɛ concert video wei akoa wei sane jeans yi nsuo kɔyi no wɔ soa me run about wɔ nsuo kɔyi no wɔ race course wɔ wei menkɔhyɛ gye nsuo sɛ deɛ ne ha me ah na sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi mpere bi asa deɛ ɔtwetorɔ wo kora bɛhyɛ saa gye nsuo yi eh. na me ma kɔ akɔhyɛ saa gye nsuo nti eh. wei deɛ yi video ne kora fa firi so na akoa no kora baaba na enum ehunahuna me mm. deɛ wɔm nie mepakyɛw nti ɛyɛ kunkun mu kunkun ɛyɛ kunkun mu kunkun mu bɔbɔ osume ɛna esi mu no na yɛde bɔ mpa yɛ ma wiase nyinaa yɛde ɔbɔ adeɛ nso ase na ne nyankopɔn otumfoɔ wama obiara nti ase tenkabɔ ne biara. Sɛ mpo yɛte atenka bɔne mpo a, bɛyɛ baako mmienu bi. Bɛyɛ dɛn a nnipa deɛ yɛyɛ adeɛ no deɛ, Bɛyɛ dɛn a, wobɛnya of course.
akwansideɛ baako mmienu bi. Yɛn nuanom a wɔkɔɔ Maka nyinaa bɛduru asomdwoeɛ mu fɛɛfɛɛfɛɛfɛɛfɛɛfɛ. Na Amafo kɔ Maka? Ae, sɛ wɔkɔe baeɛ ansa na yɛbɛstate akɔnkyere no, wonim anaa? Saa?
Saa sɛe.
Ah, yɛkɔ a, yɛkɔ. Covid no ara na ɛkɔ Maka. Menkaa sɛ, ah,

face the country. ɔmampanin no yɛ me koraa mɛka bi akyerɛ no. o oh, saa. because ɔpanin adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnokora ɛwɔ wiase ɛyɛ baako pɛ nyɛ mmienu ɔmampanin ɛsɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na wɔbɔ ne ho mmɔden papapapapapa nanso sese nneɛma nketenkete bi agye agu nti ɛbɛsrɛ wɔn sɛ nso sɛ ecg fo azan no na wɔn asa asate deɛ a. mate sɛ yɛde sika no ma wɔn nka mekɔtua
akɔtua dɛn ah ɛnyɛ na ɔmo se ayi ayi ɛfrɛ ne sɛ ɛde machines bi na fort bi aba ho a ɔmo se ɔmo yɛ anka akɔtua mo
me mmom deɛ mete yɛ na ɔmo se sixty million pounds wɔn se nka ɛbɛso ayɛ ma machine no nyinaa na mama me me man ghanafoɔ nyinaa da light mu tumi kora deɛ meyɛ madwene sɛ nka mɛyɛ ne hundred million pounds sɛ de bɛyɛ a workers no bɛyɛ seriousness na wɔatumi ayɛ dɛ ayɛ adwuma no wa no wa no wa no ama so bi aba because yɛ babafoɔ no ne adeade no a wɔyɛ adwuma anwummerɛ no wɔn blɛ okay wote aseɛ menyɛ obiara na ɛbɛtumi ayɛ sɛ me Sɛ wo deɛ obiara ntumi nyɛ sɛ wo no, so ɔde metwa wo nsa woduru baabi a wotumi sɛ wo se wo ho kyere wo paa. Menka nkyerɛ de ho kyere me paa mesrɛ. Wo wo ba wiase wo ho wo ho nkyere wo da. Ah me ho akyere me da nipa bɛn na ho nkyere. Me me hu bi da me nso meyɛ nipa te sɛ wo ba me hu a ho kyerɛ da.
Ho nkyere wo da. Wo dwale dwale wɔ bucket mu ne ade ade kɔ gyina gyina hɔ sesɛ nsuo gu ho me hu bi da jacuzzi

Ɛmmoa. Pastor menhu ahokyerɛ da. Na ade korɔ nti a saa mu video no wɔn kɔfa baeɛ nyinaa ne sɛ wɔn se ewiase Ghanaian biara nni hɔ a ɔnfoo taxi da. Na me nso meyɛ Ghanaian but menyɛ hundred percent Ghanaian. Na sɛ mese menfoo taxi da a because me me papa no ɔwɔ car. Anti wokaa sɛ ɔnfoo taxi da na wɔn kɔ yii wei baa sɛ. Ɛna wɔn kɔka wei fake wei.
Sɛ waforo bi da.
Pastor wɔ live video wei. sɛ waforo taxi da. Wei yɛ video.
Mm. Me nso menim agya kɔ bi agya kɔ no kora mo busa nso onim me a ɔbɛka sɛ ɔno nso daabi me nso kora agya kɔ no a mo nso ɔdin ɔdin no me hɛ wiase no me me me yɛ abubɔ din a shekatani simple dynamic ship dealer can and then Belgate and then one Laporta and many many many many richest names in the world Abramovich um, Joe Lewis with the Tottenham ayi ayi ayi Spurs owner Joe Lewis ɔmo mu ni ɛbobɔ ɔbɔ mu di na mi kɔ bɔ gya kɔ ni a mi kɔ hyia no ɛhɛn ɛna mi nso acting no kora na ɔmo ka no na mi acting no ɔmo di wia sista nyinaa na ɛma mi ana.
nti obi ka sɛ wɔsɛ ɔde wakye a wobɛgye bɛdze what do you talking about na bɛtumi ahwɛ me na hotel bɛɛ na ade mbɛda Sɛ ɔba Ghana ada hotel. Me hotel deɛ me me da bi. Sɛ ɔsɛ ɔba ɔba ada golden bean. Ɛhɔ a na me da golden bean yɛ decent. Ɛha nti mɛda hɔ na me da. Mo na ɔdeɛ fa ne sɛ me da golden bean. Wɔn nso taa twɔtwɔ bi sɛ. Ɔbɛ penthouse ɔnom na ɔda. Village zin wɔn si village sin asɛdeɛ ndeɛ na sɛ wokɔ village na akɔtwa set me nso me nfa car. ɛmfa baabi a mfuturo wɔ nti hɔ no nka flight na mede bɛkɔ producer bɛn na ɔwɔ Ghana ha obetumi akyate flight ama me sɛ memfa nkɔ ebi a kuro ketewa bi mu ɛno helicopter na ade bɛkɔ anaasɛ mepa kyɛ nka mede chartered flight nyɛ helicopter na chartered flight ɛbɛ lande wɔ he ɛno na busa producer no Ɛno na meka busa producer no a ɔsɛ ɔde bɛyɛ movie what you talking about na ɔno ne sika ayɛ sɛ producer wo hwan dan woyɛ renter yɛ a wo rent dan mem yɛ house owners house owners ayi sɛ me dan dɔɔso ɛyɛ house owners o ti ase dabi dabi kofi ade bi wa mɛ nfa nsere ɛnu kura na mi ka ti house owners okay. Masa.
Na na ɔka sɛ owner of houses. What do you talking about?
Yeah, house owners.
Yes, ne nyinaa no ɛyɛ singular. Ɛyɛ dɛ. Kyɛ sɛ ɛbɔ ho ne nyinaa yɛ adekorɔ. Ɛyɛ singular. Masa, ɛnu kura nam kakyɔ mɛ nfa nsere so abɔn anyɛ obi ana abɔn. Adia. Wobɛkɔ Christian service wa akyɛ paa. Nti.

Tea pɔle ntakorade wɔn nsa ka wɔn deɛ kɛɛ ni wɛsi deɛ wɔn yɛ tu no nti ama wɔn bi. ne sɛ kɛɛ yɛ bɔbɔ ne bɔ ne deɛ yɛ. dabi sɛ woyɛ tu no deɛ a wɔn nsa nka bi. okay.
uds wɔn nsa ka wɔn deɛ mepakyɛw university of education winiba wɔn nsa kuram twɛ. Hmm. mepakyɛw kaa ne nso no na yɛ twenty twenty one first january model. twenty twenty one masa wɔn a wɔn di yadom buakye no nso wɔn di no akyi no saa woyi forte rangers no firi hɔ a two million dollars every school schools na wɔn nyaa bi no kepɔle wɔn nyaa bi yɛ consider wɔn knwest bargaining wɔn nsa nsa nka.

ɛde a alright. sɛ meyɛ no awia no. woyɛ no ma wie. Mm. wo video fake na mbaeɛ ama bɛkyekyem ma wiase nyinaa te aseɛ no nti woyɛ no ma wie. i have better explanation. wode ama yɛyɛ da ase sɛ woyɛ woyɛ house owners. menyɛ me me ma asa wodan yɛ sɛ. woyɛ house owners ade a ɔse. Masa.
O dinosaurs yɛ Masa. Masa.
Deɛ edi nkan mɛda ɔmampanin dada John Dramani Mahama ase. Mhm. Na mada ɔmampanin ɔte akonnwa so. Nana Addo Dankwa Akufo Addo ase. Wɔn nyinaa brɛ me lɛtɛ with the speedy recovery. Ɛmɛ ayare no.
Me na meka kyerɛ wo.
Oh, okay.
Kenya Huru Kenyatta. I expect it sɛ ɔde baae. Dabi, to wase. Me se I expect it. sɛ ɔde bae. Asɛ kyɛ sɛ. Kyɛ sɛ megye di sɛ ɔde ne krataa ne bae. Na de ne krataa no wankenkan.
Mepakyɛw yɛfrɛ biribi me general secretary. Ɔredi a me yare da mpa mu. Na wa follow na wɔde apia ama me Instagram page. We have to learning na ma start sɛ meyɛ dɛn mesua. Oh, okay.
Mepakyɛw sɛ ɔyɛ failure wɔ yɛfrɛ no sɛ social media nyɛ obiara na ɛyɛ failure.

ɛna me saa wɔ ne nyinaa head no internet na mu nso ho account me saa wɔ hɔ ati eh, masa mɛnsere meka asɛm a mɛnsere wogyina hɔ seresere asa sɛ wo ne wabɔ wo a obi mmɔɔ yɛ o asɛm a meka no learning student bia yi na wɛ sɛdeɛ meka no ɛnyɛ fake na mekeka ɛka eh.
mepakyɛw eh, do you know betika Betika dot com dot gh. What you talking about the marvelous betting company the decent betting company the richest people the betting company wobɛtwane yɛaba biem in internet awurade sɛ sɛ kɔkɔhwɛ Europe ɛno ama akyɛ no sɛ ɔte score line no then Liverpool against Man United sɛ ɔte ah, Liverpool winning 4-2 4-2 in aggregate kɔhwɛ

Masa, yes.
wobɛdwane koraa wobɛyera wobɛyera wɔhwɛ nipa yɛ ɔmasa life 95.7 in Viacenza in Italy mm-hmm. kɔhwɛ nipa ɔmasa life in Munich in Germany kɔhwɛ nipa ɔmasa life in Berlin in Germany kɔhwɛ nipa ɔmasa life in Tottenham in Spurs in UK in London masa asɛm a ɔmo nyinaa ka ne sɛ the Betika is the richest company in online Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ɛyɛ asikafoɔ mmaako mmaako mmiɛnsa pɛ na yɛaka yɛn tiri abom. Ɛho nhia sɛ yɛbɛbobɔ din no ma abɛworɔbo yɛn, but yɛpɛ sɛ yɛde sika no yɛto pete wiase. Wobɔ din a wabɛworɔbo wɔ hɔ. Yɛsuro mu o.
Hyia. Ah. Masa, wei Dr. Six na na ɛgyina me ho. Wode nsuo ba a, yɛhwɛ wo nsa, yɛde to finger print so, na yɛawerɛ mu ahu germs ɛwɔ mu. Sɛ wo nsa yɛ poisonous a, yɛn allow koraa ma wo mmɛn hɔ. kyeranko kyeranko wiase akɔbɔ ibirikyie sɛ deɛ nka asɛm na asi afei na yɛde me nkeɛ de me efunu no state by state in the united states yɛfiri hɔ a ne yɛayɛ no country after country in the whole world ɛsɛ ɔpla ne wɔyie kura nsa na nipa wotu ɛsɛ ɔpla ne wɔyie bi kɔ nipa bi abɛwu Wo deɛ nti na woyɛ fake na mplane wɔ yɛ menom adaka si hɔ. Wɔtɔ adaka si hɔ. Yɛyɛ no 2014. Ɛyɛ wadaka 2014. Me na meka kyerɛ wo. Sɛ wowu a na yɛde watom.
Ɛyɛ Bentley type.
Adaka na of coffee. Of of coffee. Bentley type, type of coffee. coffee.

Rich school.
Rich school okay. Yes.
Ɛhɔ na sɛ ɛhɔ na mpapa fa ya ɛhɔ deɛ ɔfa yiyedie nko a. Hmm. Nti na mo a mo kɔ a mo kom niwa mo kom ni niwa sabulɛ dɛ deɛ mo mo ble wɔ wiase no. Wɔ school nyɛ anyɛ blɛ na abɛ blɛ. Na wadanfo kyɛ wɔn ntumi sɛ ɔkɔ niwa sa. Ah. Wadanfo kyɛ wɔn ntumi. Sɛ wadanfo na ɛno no no ɔmɛn wɔ sikam. Okay. Ɛbɛ sikam de ɔbɛ twa ne koraa. Ah okay. Yɛ tɔ se paase mi ko yi gold bar. What do you talking about the gold bar?

Yɛ a woyɛ chicken feed person. Yɛ a wo nsa nika plɛ wo ni hwee. Deɛ na wo wiase. Agodo mu bi kura o. Ɛnyɛ sɛ mi mu masa wo love one adi ti wei. Wɔ wie yɛ ni nyɛ wo ba wiase adwuma a wɔnya a ɛyɛ papa a woyɛ ni. Ayɛ adwuma papa bi da. Wo degree wabɔ ni bebrebe nso wo te konso ho.

I am graphic designer. Obegyina kwan ho tech hɔ no. Ɔn dɛ mekyerɛ no. Ɔmo so ɔmo bɛyɛ billboard kɛseɛ yɛ kyɛ sɛ ha de KNUST ɔno na ɔmo de kɔ contract na ama me. Na afei sɛ wei yɛ adwuma papa. Akae kɔ school kɔyɛ dɛ a ɔsɛ mekɔyɛ graphic designer. Manfoɔ ɛyɛ science akɔyɛ doctors no. o deɛ graphic designer adefoɔ de nti mpakyɛ abotɛ ma me nenam ah, list ketewa bi a
mɛma wokyerɛkyerɛ ɔmo nyinaa no ansa mepakyɛ me ɔfa ase no mhm. yɛfrɛ no sɛ esther esther esther
okay esther mepakyɛ o jhs one
okay. jhs one ɛwɔ um, selam ofori kurom um, new site selam educational complex. ɛyà ni wọn fi ṣe pastor hazel nso happy birthday pastor hazel new jersey. in new jersey yes oh mi ẹ ma dwen sẹ mi kọ ọhún kí n bẹ kọ akọ ẹwẹ no na emu na mi ni mi girlfriend bi nso wọ meeting ɛwɔ mm-hmm. amsterdam.

wait a minute wait a minute na deɛ na ade baɛ yes obi a wobaɛ koraa wo saa bad high pitches woni ka prɛ wobɛtua kakra toa ne ɛde afiri wobɛgyina ɛ sɛ bihari the next time biakora bakora bɛ pastor Hazel mepa kyɛw ɛyɛ adeɛ a mɛkɔ asɔ dɛm wakɔbɔ mpaeɛ yes because me meyɛ muslimi deɛ but metumi kɔ kristofoɔ dɛm kɔbɔ mpaeɛ yɛ nyina ɔbɔ adeɛ ɔtumfoɔ nana nyankopɔn no yes ɔne ɛsom no nyame baako ne nyina ɛsom yes ɛna me nso heaven no I'm right now with a righteous person a

Sons of Solomon. Sons of Solomon.
Okay.
Samuel.
Okay. Dabi dabi dabi dabi Samson deɛ ɔbɛgyina akyire hɔ. Samson.
Ɔyɛ asoɔden. Samson.
Ɔbɛkɔ bi na wɔn nso ɔnya akonnwa ntena so. Ɔnya akonnwa ntena so heaven hɔ. Ɛyi masa nipa bɛbrɛ wɔ asase wɔ nsuo nti akonnwa si hɔ o. Hweɛ, bosome baako ayɛ akɔm kyene wo na woyɛ bi anka Isabella anka woatwe ayɛ sɛ praeɛ no ɔn sɛ sɛ mte anasram da ahoteɛ hweɛ asa wobɛtumi ayɛ ayi ayi fasting kora two days kora oh mentumi sɛ wo
wopɛ banku yi kaa sɛ ɔyɛ fasting ano akɔwe banku adeɛ ma ɔn deɛ wɔm no no deɛ ɛtɔ so mmienu asɛm bi bɛsi wɔ bantema kyena bantema asɛm a ɛbɛsi wɔ hɔ no nyɛ easy yɛ a ne mu ɔya o abranteɛ wu ɔya oh oh abranteɛ wu ɔya o awerɛhoo meyɔnko meyɔnko paa nso da fam o faruk

na ɔmfa no nto Abraham kuku mu. Na mbaa ma bɛkasa akyerɛ no. Wokɔ heaven hɔ a?
Ae sɛ menya nkɔe.
Because mewɔ dwumadie bebree di. Mo nyinaa mbɛkɔ agya me because memda ho aa. Na sɛ mode adeɛ a mbɛkɔ agya me. Ɔbɛkɔ agya.
Wo.
Wato farak.
Ma a asa.
Me nano yɛyi me yam nnoɔma nyinaa na yɛde nkwadaa de agu mu. Nti me hu me sɛ mete ase si ano. W'adwene bɛyɛ ɔsɛ manyini manyini wawie nkwadaa no ɔma na ɛhyehyɛ me yam ah, me deɛ masa wodeɛ mbɛkɔ agya me o nti
ah, adwene no awurade na na nyankopɔn deɛ wɔm nie ah, obi kanka me nua ketewa wate mr joseph tiayiri nka yes joseph tiayiri Yes TJ ti bi na me birthday yɛ on the thirtieth of May ya nti me sure sɛ me te ne nka TJ ti. Wo birthday.
Aye. Wo nso di birthday ti sɛ yɛn.
Akwa wei paa. Na bi nya kwa wei paa me me kyɛ sɛ wo birthday. Aye. Wo di. Me di wei sɛ me ɔhene ba. Ɔhene ba fie da kwa sɛ me nkyia akoraba no. Masa me gyene so paa sɛ nyɛ ɔno deɛ a wo deɛ nkwa yera wo kumase o. Oh. Kofi, Kofi dabi owo life beat you long time. Life beat me oh. Ablabo beat you da da da ablabo koja. Sao. Aye. Because oh Kofi sisi a wote empache oh. Why am fancy obi anka ATF wo ba be do birthday. Enka ese. Asa ka mo private jet bi ana yacht. Dabi dabi enko plane akoto private jet esi ho. Mm-hmm. Yeah, eh, white angel color. Tieni oh, sana me anam ye mama no. Yeah, timuni eh, time. Enya se utimi oh, adano a. Nyame de mfie baako aka wo mfie ho no, saa da no na wobɛfa wo pilot, na woanya abotrɛ, anya wo decent girlfriend bi a ne ho ɔfɛ, na wakɔ akyerɛ wo wife sɛ ɔntwɛn mu wɔ fie na mo ba. Na wo ne wo girlfriend ne te mu a, waka akyerɛ driver no sɛ ɔnya abotrɛ. If there is slow like forty forty forty kilometres per two hours. That's why I can't hear me. That's it. Na sɛ wo deɛ wonte aseɛ wonya deɛ wode Like forty forty kilometers. ae na mekyɛ sɛ plane nkɔ nkakrakrakra forty kilometres saa two hours saa na moaduru baabi a mokɔ no ɛna ɛyɛ enjoyment Okay. na mokɔduru a nka wo sei saa da no nka sɛ wotɔ fie foforɔ Baabi te sɛ wonni bi koraa no, wokɔ baabi te sɛ Los Angeles, ɛhɔ deɛ nnoɔma ɛfo kakra, ɛdan afo. Wakɔtɔ.
Me birthday no mekɔtɔ dan wɔ Los Angeles. Ɛna ɛsɛ. Wonyɛ nipa. Meyɛ nipa.
Meyɛ nipa. Wɔn a wɔtɔ dan wɔ Los Angeles na wɔkyɛn wɔn anaa? Wɔn nkyɛn me deɛ but sɛ wiase na wo kan no nsateaa no nyinaa nyɛ pɛ. Nsateaa no a ne nyinaa nyɛ pɛ no fɔɔ so na wo deɛ no kɔ ka tenten na ɛwɔ mu no ho fɔɔ so ɛyɛ hard work. Seesei wo wɔ hɔ yi deɛ me ni haw because me. Ɛn afei na wo ka asɛm ɛna sɛsɛ nso me me bɛ boa wo.
Thirtieth sei ɛwɔ sɛ wo yɛ me show. Show deɛ mɛ yɛ wo bi.
Thirtieth may ɛneɛ.

because bɔ a meba no wotie no ye me perfume agu me ho no ɛyɛ almost forty thousand euro perfume perfume nko a mekuta designer shoe bi anansɛ yusu six thousand pounds ɛyi sɛ wokɔ hɔ bi anaa

ka wokɔ ana wotu sika gu eh, na ahiafoɔ anya bi fom na nka manya aboterɛ asɛ bɛbɛ fd no na nka mewie a na memfo me flight nkɔ na ɔma mbɛba nyinaa ɔma ni wɔ aduane ne nsa so nti mede sika no kɔ pete hɔ deɛ a tɛne sɛ hundred dollar bills na bɛkyɛ ana eh, ɛno saa no nka menya bɛɛ hundred million pounds a dabi mempɛ dollar ghanafoɔ nim dollar dodo dollar no sa o na woto pounds no. Ayi ɛno no wote a. Na yɛyɛ mo saa ne yɛ fom. Ɛdeɛ nka wodeɛ ɛna wonni ahoɔden nso a wontumi mfom kofi. Wo sɛ nka mɛtaa ato ato baabi a woteɛ no. Bɛsɛ me hoɔden mɛtia fom ka. Wodi agorɔ bi bɛtia wo ti so o. Sɛ wonim May knife asɛm a ɛsii wɔ stadium no a nyame fia nkra nsie. Na wonim saa na wokɔto sika te yɛ mfom. Sɛ mepɛ sɛ mesɛ birthday no. Wosɛ wosɛ birthday. Ayi na ntoa ne keka bom. Ɛno ano bia na ɔkɔ. Na me nso me flight ne si soro a na me nso m'ani agye na mesere saa. Ewiase dɛ no. baako no no okay ɛyɛ ɛyɛ mepa kyɛw mesrɛ wo mede nyame din srɛ wo a ɛnɛ meti ne te sɛ yi wotiri nyi no
sɛsɛ nti ase ɛyɛ sɛ ɛnɛ ɔma meti ne nwi deɛ na ɛfɛ yɛ mmienu hɔ a na ɛkuta competent babbling ɛna mese hɔ a na ɛkuta competent babbling

Kofi yɛteɛ yɛkyea no baabi a ɔwɔ biara yɛkyea no baabi a ɔwɔ biara TJTP Joseph Tiayiri project nɔpani biribi bɛsi wɔ Asantema mu ha ɛne Ghana ne wiase nyinaa mhm. hɔ na Ghanafoɔ bɛhu sɛ yes sɛ yɛka sɛ yɛbɛbie adwuma no ne yɛtete akyire ne yɛpɛ sɛ yɛwie Ramadan yi afei ne yɛde yɛn nsa bɛbom do no last chance Last Chance Travel and Tour. Nice name.
Yes. Ewiase obiara wɔ last chance. Okay. Wa wo ntu kwan de biara wɔ last chance. Ɛna kwan to do yɛ nipa yɛ sɛ wotu bi. Okay. E nipa bi a wote wiase bi nti kasa kyerɛ wo nkwalaa no. Di onim ame kɔ mɔ. Mhm. Wokɔ baabi a.

Shoprite de sɛ wani sɔ bia Tobas Tobas Shoprite de sɛ South Africa ne ɛyi a dabi UK deɛ UK deɛ UK ebi a Asda ebi a Tesco wate ase ahaa. na wo hwan na de wokɔ na eh, Tesco. hwan na de adi nti omi ti nkɔ Tesco. wo sɛ wo iwu ti wei ma Asda yɛ aka deɛ obetumi ayɛ o mɛ nka deɛ wuntumi nyɛ.

ɔyɛ bɛrima. Ah, he.
Me, me ka he, no ante ne na ase she. Me ka he. Odi she. Me anka she. Oka she. She gyina hɔ ma ɔbaa.
Na mnum yɛ nwa ne hwa ne kɔ school. Okay, ɛyɛ ɔdi ɛyɛ time aso. Yɛ time ne de aso.
Nti yɛ kɔ no, yɛ kye obiara titiriw.

Ɛyi, Deɛ ɛba so. Aye, ɛyi Bronze birthday kyena no. Oh!
Master, me check me nnoɔma bi. Mɛ spend more than bɛɛ two days aka ho wɔ Golden Bean a, mɛhyɛ da aba birthday ni seriousness. Wo bɛte sɛ But birthday. obi a ɔba hɔ bia, mɛ mɛ ma ne nfa sika nto ne bɔtɔ mu. Mhm. Because ɛne Alabaafoɔ nso mpɛ cedis paa. Because wɔn bɛsesɛ sika. Because kyena wɔn bɛsesɛ sika papapapapapapa. Okay, wobɛto sika agu hɔ. Master, pound.

Na wo kɔɔ school wɔ saa school na wɔakyire a na wɔn ankyerɛ wo wo life nti na ɛyɛ a na wo du baabi a wo maame nfa kee poly yɛ o ah bia wakɔ polytechnic do you know mechanical ɛnyɛ adwuma na mokɔ sua no wɔ hɔ. Mede kora mekɔɔ poly me yɛ mechanical engineer yi no. Ɛna wo nim me me mechanical ɛ. Sɛ na ase me nkɔ vacuum ɔmo machine bi wɔ hɔ ah. ɔkɔ ayi ayi ɔka sɛ nkɔ he coca cola fɔ machine ɔmo bɔ ɔmo operation. Ayi sɛ ɔsi wo se wo kɔ school wie ya na wakɔ hɔ nansan kura nso. bɛyɛ. Guinness fo ɔyɛ advertising so ɔmo pɛ wa ɔso wɔ nim deɛ ɔmo machines na e produce Guinness mm-hmm. mɔɔ no asɛe ɔmo kɔfa broni wɔ South Africa na amana bɛyɛ nti sɛ ɔsi wo te Ghana ha na wɔ nim deɛ abla ɔmo twɛn wɔ hɔ ɛni akyiri koraa nti kɔ hɔ aha mo sɔre ama no ne akɔ sukuu yakɔ sukuu yakɔ sukuu deɛ mo nim ara ne konso ho na wahyɛ ne coat na wabɔ ntae put the inside thing to the air. fa ade no firi fam na fa to wiem ɛno nko a na mo nim no abɔ ne tae gyina soro nti deɛ ɔbi sɛ ɛna o kofi kofi nana sama nhyia o kofi nana sama nhyia o kofi ɛna yabi yabi yabi na nana sama nhyia mɔɔ no mm-hmm. kofi ɔdɔ oh, wɔn na ma ko inside na. in fact kofi kofi na ɔnim sɛ ɔmo a ɔmo a ɔmo yɛ adwuma ɔmo wɔ hɔ nyinaa. Ɔde wɔn nyinaa kɔ Dubai aba. Because sɛ ohun mall no bi wɔ Dubai ɛna ɔma wɔn nyinaa kɔhwɛe. Ɛnea me deɛ no bi pɛpɛɛpɛ. Wo mall no a wosi no?
Ɛbi me company no me shipping company no me de me workers almost six million efiri Bogota ɛde wɔn bɛsene kɔ Taiwan ɛma wɔn kɔ sua master hɔ nam kɔ hu bi master gya deɛ ɔkɛntɛ no. O gya play mi mu. O gya ta play mi mu. Dabi dabi.